Halo, nan dilak nan dam cio hna maw kan YouTube channel in nan dilak nan kut kan in tlaih hna. Tuni cu Kawlram chung thawngpang kan rak chim than la i kan chim hlan te kan YouTube channel te kha phillo te in subscribe rak to piak ve ding in kan in som than. A luancia thlakhat hrawnghrang ah khan Asian Special Envoy Mr. Yusup nih Kawlram tlawn i Dawng San Suu Kyi zong ton biaruahnak ngaih dingin Kawl ralkap cu a rak nawl hna. Asinain cucu Kawl ralkap nih an cohlan piak duh lo i an hnon piak hnuah Dawng San Suu Kyi ton ai ah Vice President a rak ṭuanmi Henry Van Ṭhio le Tikhun Min tu ton dingin Mr. Yusup cu ralkap nih an forhfial tiah theih a si. February thla ni khat ah Kawl ralkap nih uknak an lak hnu in ASEAN ram hna nih Brunei Foreign Minister Mr Yusuf cu Myanmar special envoy ca an rak thim. An thim hnu in Kawlram tlawn ding in timhtuahnak a ngei i a tlawn tikah NLD party le Kawl ralkap karah tonbiaruahnak lam onpiak ding in timhlamhnak a rak ngei. Sihmanhsehlaw aa timhtuahnak cu zeihmanh tlamtlin dawh a si lo tiah theih a si. Atu thladongh lei ah hin Asian Submit Meeting ngeih ding an si caah cu hlan ahcun Mr. Yusuf nih Kawlram tlawn dingin timhtuahnak a ngei ve. Asinain a tlawn tikah Aung San Suu Kyi he tonnak tu cu a ngei kho ṭhan lai lo i amah nih a duh si ahcun Henry Van Ṭhio le Ṭi Khun Myint tu a ton khawh hna lai tiah theih a si. Kan theih bantukin Pu Henry Van Ṭhio cu uh, ralkap bawi pakhat a rak simi a si. Cun Hluttaw speaker rak ṭuanmi Ṭi Khun Myint zong cu Kachin miphun a si nain USDP party ah executive member a rak ṭuanmi a si. Cuca ruangah cun Asian Special Envoy le anmah pahnih tonter hi cu zeihmanh mipi caah santlaihnak a ngei kho lai lo tiah ruah a si. Atu bantukin ASEAN nih A thlahmi special envoy bia cu ralkap nih an zulhpiak duh lo tikah ASEAN, ASEAN member pawl vialte cu an thin a har ngaingai. Malaysia Foreign Minister pali bang nih cun atu ning te an si ahcun a ra laimi ASEAN submit ah hin ralkap kan telh hna lai lo tiah warning zong a vun pek hna. Asin Submit cu a ra laimi October thla ni kul le ni ruk in ni kul le ni riat kar ah khin tuah a si te lai tiah theih a si. Cun thawngpang dang pakhat in ka rak peh ṭhan lai. Nizan October thla ni nga zanlei sang ah khan Kankaw peng ah Yaw Defence Forces WDF nih Kawl ralkap cu ambush an tuah hna i Ralkap sawmli hrawnghrang an thah khawh hna lengah hliamhma a pumi zong hi sawmthum hrawng an si fawn tiah cathanh an hun chuah. YDF biachimtu nih a chimmi cu nizan ah Kawl ralkap motor sawmnga hrawng cu Kankaw in Palemyuh lei ah an kal cuahmah lio ah highway cungah landmine pahleili in kan rak thuat hna i A hmun ah ralkap sawmli an thi i a dang sawmthum hrawnghrang hliamhma faak an pu chap fawn tiah a chim. Cuti i lenmai puahhnawh an ton hnu in Kawl ralkap nih an pawngkam hrawng cu automatic machine gun le kuthlonh bom uh, grenade pawl in he tiah random pin an kah cuahmah hna nain WADF pawl cu a thi a lomi pakhat hmanh um lo tein an luat kho dih tiah theih a si. Nizan zanlei ṭhiamṭhiam ah cun uh, Kankaw in Kale lei ah a kalmi Kawl ralkap motor pahlei riat hrawng cu Kankaw Kale lampi cungah WADF ṭhiamṭhiam nih cun ambush an rak tuah ṭhan hna i an motor pahnih cu an hrawhpiak khawh dih cikcek hna i a thimi zong an um len nain a thimi zat tu cu theih an si rih lo ti a si. tu lio hi Kankaw le Kalay lei hrawnghrang ah hin PDF le Kawl ralkap karah kahdohnak a fak ngaingai i cu ruangah cun Kawl ralkap nih sual lei ah a min a thang taktakmi Lieutenant General Tan Hlai cu Kankaw le Kalay lei hrawnghrang ah a ummi PDF pawl doh ding ah an rak thlah cang tiah theih a si fawn. Sky ramṭhen le Makuitai le Chin ramkulh chung lawng ah a luancia thla thum chungah hin ralkap thongkhat le zakhat an thi cang tiah theih a si. Cucaah ralkap nih an thazaang an hun chap chin thluahmah i atu tiang ah hin ralkap thongthum leng an hun chap cang hna ti a si cun atu lio hi kahdohnak a fah tuk cang ca Kankaw le Kale lampi cun Kankaw in Thilin kalnak lampi highway pawl hi zul zulh lo dingin PDF pawl nih mipi cu ralrinnak an pek hna tiah kan theih fawn cu vialte cu tuni ah kan chim khawhmi si se law tuni ah rak kan lengtu vialte nan dirak cungah lunglawmhnak tampi kan ngei bawipa nih thluachuahnak an pe hna seh